Meta nitkellmu fuq it-teatru modern bil-Malti ma nistgħux ma nsemmux lid-drammaturgu Francis Ebejer li introduċa stili ġodda f'pajjiżna b'enerġija li ma bħalha. Imma x'għamel daqstant kbir Ebejer? U x'influwenza ħalla warajh?
Francis Ebejer dejjem irbatnieh mal-bidu tal-moderniżmu fit-teatru tagħna. Tfaċċa fit-teatru fil-bidu tas-snin sittin. Kien perjodu partikolarment importanti għaliex għax kien ukoll iż-żmien meta reġa' fetaħ it-Teatru Manwel bħala teatru pubbliku. Li kien ġara naturalment bil-gwerra huwa li ħafna spazji, inkluż it-Teatru Rjal, kienu nqerdu jew ma kienux ma kinux għadhom jintużaw u allura Malta ma kellhiex teatru sturit in-nies biex ngħidu hekk qabel il-Gvern iddeċieda li jerġa' jieħu t-Teatru Manwel taħt idejh u jirrestawrah. Issa, Ebejjer propju tfaċċa f'dal-perjodu. Fil-fatt l-ewwel dramm bil-Malti li sar wara li reġa' nfetaħ it-Teatru Manwel kien id-dramm Vaganzi tas-Sajf ta' Francis Ebejjer, li ma kienx suċċess kbir kummerċjali, però n-nies li kienu midħla ta' x'kien qed jiġri fid-dinja tat-teatru rawh bħala l-bidu tat-teatru modern f'Malta. u f'perjodu ta' ftit snin għamel u tella' fit-Teatru Manuel numru ta' drammi importanti ħafna, pereżempju Boulevard li probabbilment huwa l-kapolavur tiegħu, Menz ftit snin wara, u mbagħad fis-snin 70 beda jikteb drammi ambjentati f'Malta. Allura kiteb sensiela ta' drammi li jirriflettu dwar Malta kontemporanja. L-iktar wieħed magħruf naturalment huwa l-ewwel wieħed, Il-Ħadd fuq il-Bejt, li fih jesplora l-klassi tan-nofs u l-kriżi tagħha ta' wara l-Indipendenza, u mbagħad kiteb drammi oħrajn bħal Meta Morna tal-Mellieħa, L-Imnarja, L-Imnarja Żmien Iqtil, u l-aħħar wieħed importanti, jidhirli fis-77, Karnival. So, dawk huma sensiela ta' drammi li fihom qed jipprova jifhem minn xiex kienet għaddejja Malta, le kif in-nies kellhom jibdlu l-mod ta' għixien tagħhom minn wieħed rurali, tradizzjonali u anki klassista sewwa għal mod li kellu jkun iktar proattiv għaliex issa Malta kienet indipendenza, indipendenti skużawni, u kellha tieħu r-riżorsi li kienu l-Maltin infushom u tużahom kollha bl-aħjar bl-aħjar mod possibbli. Francis Xavier naħseb li poġġa t-teatru bil-Malti fuq kuntest Ewropew, fis-sens uriena t-teatru tal-assurd bil-Malti waħda mill minn naħseb mill-ikbar vantaġġi li kellu eh, Francis kien li eh, kien jaf x'inhu jiġri, kien eh, jidher ċar l-ispirazzjoni tax-xogħol Ewropew dinji fix-xogħol tiegħu u naħseb li ħalla waraha aktar mill-xogħlijiet biss u l-valur ta' dawk ix-xogħlijiet bil-Malti illi qabdu r-relevanza ta' xed jiġri imma bit-teatru ta' dak iż-żmien kontemporanju ħalla l-opportunità u l-obbligu lill-awturi, lil dawk li jagħmlu t-teatru llum, biex jibqgħu jagħmluha di, jibqgħu jiġbdu t-teatru Malti fil-kontemporanjità tat-teatru tad-dinja. Li hu interessanti hu li Ebejer ma ġiex mix-xejn, ma tfaċċax fis-snin sittin mingħajr ħadd ma kien sema' bih. Qabel kien jikteb ħafna radjudrammi, għamel xi għaxar snin jikteb pratikament biss radjudrammi u rumanzi bl-Ingliż eh, illi kienu jiġu pubblikati ehm, eh, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti, ġifieri meta Francis Ebejer der fit-teatru In-nies ħaduh bis-serjetà wkoll għax kellu ċertu rispett internazzjonali. Francis Ebejer naħseb li huwa ikona tat-teatru Malti, jiġifieri wieħed li qed jistudja t-teatru jaqra x-xogħlijiet tiegħu huwa għadu maħbub mill-udjenzi, kien kien jikteb novelli wkoll u allura għadu jinqara u għadu jiġi studjat u għadu jiġi mfakkar permezz ta' anniversarji, imma anke l-proġett Francis Ebejer li qed jiżviluppa fi proġett li jgħin is-settur teatrali għax Franz Xavier ma ninsewx li kien jagħmel ħafna affarijiet fit-teatru mhux biex jikteb imma kien jidderiġi, kien ipinġi anke s-sets minkejja li kien jikkollabora ħafna wkoll. Imma naħseb li jiġi mfakkar b'mod regolari. minħabba l-fatt ta' kif għadna li l-istatus tiegħu hu dak li hu, dak ta' ġgant teatrali.
Ebejer naturalment baqa' jitqies bħala missier it-teatru modern. Ftit snin warajh bdew jiktbu grupp ta' kittieba li kienu ġenerazzjoni iżgħar minnu imma ma kinux qed jiktbu wisq warajh, jiġifieri mill-tard fis-snin sittin, għandek ġenerazzjoni li tinkludi lil Alfred Sant, lil Oreste Calleja u lil nies oħrajn, illi minkejja illi ma jimitawhx, imma żgur illi kienu jħarsu lejh bħala xi ħadd illi esperimenta u għamel esperimenti li b'xi mod ġew aċċettati, allura kien hemm ukoll ir-rieda illi jinħolqu esperimenti ġodda li forsi jmorru lil hinn minn dak li kien għamel Ebejer u jippreżentaw temi li kienu iktar jinteressaw ġenerazzjoni iżgħar minnu.